nawr i bori trwy'r papurau ar eich rhan chi, neb llai, Nigel Owens, Iwan Rheon, Lara Catrin a Gwion Tegid! Mae pawb yma. Pa, waw, gret. Pawb yn iawn, pawb yn hapus. Iawn, Nige? Ydw, lle da. uh, Iwan, newn ni ddechrau gyda ti. Stori yn The People. Ie. Yeah.
Be well, sydd â ti i ni?

Capten Lloegr, wel, ar hyn o bryd, ond... Capten Chelsea, fyd? Odi, ond dwi'n mynd pwy mor hir. Well, wneud e bara fel capten Chelsea. Dwi'n mynd credu wneud e bara yn hir fel capten Lloegr, dwi'n mynd credu. Dim ar ôl yr oll ffas hyn. Be sydd wedi digwydd? Ie, yeah, wel, mae wedi bod, mae wedi bod yn uh, cael un o'r flings yma gyda... Chwarae oedd i cartre?
Ydy.
Apnwm, na'r unig pryd mae wedi sgori oedd i gartre. Tro cynta. Wayne Bridge sy'n chwarae gyda fe.

Yym, Ti'n casau John Terry siŵr, dwyt? Ie, wel, fi ddim yn casau e. Ond yy, na, wel, wel, mae 'di bod yn fachgen drwg yndydi e? Ie. A wi fi'n credu yy credu bod e'n haeddu bach o...
Chwifio. Falle na gen i gen i wraig dwi me'wl fydd 'i'n yy

Wel mae wedi dweud oedd Lawrence de Lalion gapten y Lloegr pan gath ei uh, bach o ffwdan yn y, yn y mm. wasg rhyw beth i ffach beth i ddeng mlynedd yn ôl na fi'n credu. Yeah. Fe gath ei golli i fod yn gapten ar ei wlad ar y pryd ni. A wedyn, na pryd oedd Martin Johnson wedi bod yn gapten a fi oedd yn gapten llwyddiannus iawn. So, dwi'n yn gwybod, felly nhw'n gwared John Terry, daw rhywun arall yn gapten a felly gwni weld Lloegr yn uh, ennill cwpan y byd.
Na. so mae'n ymlaen ar y nodyn yna. Uh, Lara, y gwion, stori am... Uh, yn y Wales on Sunday, stori yn Wales on Sunday. Ie, yeah, stori sy'n deud bod gen Cymru ddim talant. Beth? Yn union! Mae um, yr X Factor di bod i Gaerdydd i'r auditions ma. Ag, um, Neu Britain's Got Talent. Neu Brit Britain's Got Talent, sori. No, no. A maen nhw wedi dweud, yr oll gynnw yng Nghymru ydy Dancing Dog oedd yn gwrth o dawnsio. Teenager odd yn torri p- torri coed. Seventy one year old belly dancer. A male lab assistant dressed as a French maid. Da iawn ni.
Da iawn ni. Talentog. Pwy arall sy 'da dalent yng Nghymru? Yy dwi me'wl bo' 'na.
Ma' 'na ddigon. Yym 'dan ni'n gweld hynna ar y Steddfod a ballu. Ie. Yn ôl dra sioe da. Ei gad hwn yn y Steddfod de. A ma' wir. Ie ond be' sy gwylltio fi am hwn ydi de ma'n deud fama yy judge Amanda Holden expressed her disappointment at the lack of talent Wales had produced. Ond yy a dyma dydd pwy ydi Amanda Holden. O ma' Gwion 'di ma' Gwion 'di gwylltio. Ma' Gwion 'di gwylltio. Dwi'm yn gwbo be' ma' hi 'di neud de. Hmm. Dwi bron ista wrth me'wl Simon Cowell yn gwenyn wierd. Oce.
Yy Nige os 'na dalent yn Cymru yn gloi?